Reit ta, beth ydy arwydd o cad y llecyn yma i fi? Wel, reit o'n cwmpas ni mae hen chwaral ar dop mynydd cefn du, lot o dyllau dyfnion iawn iawn. Dim pan oedden ni'n blant go fawr oedden ni'n dod yn aml i fan hyn i chwarae. Sa ni'n cael mynd ar gyfyl y lle erbyn hyn wrth gwrs. Y profiad o gipio cadair yr Eisteddfod mewn tri gair. Trist, arswydus a braf. Newyddiadurwr, bardd yn te awdur ydw i'n benna. Wel, a deud y gwir, dwi'm yn gweld gwahaniaeth rhwng ddim un ohonyn nhw, hynny yw, maen nhw gyd yn perthyn i'w gilydd o'm rhan i. Rhyw fath o gofnodi a dehongli pethau ydw i, weithiau trwy golofn bapur newydd neu stori bapur newydd, weithiau trwy ddarnaryddiaeth a ambell dro trwy farddoniaeth, a'n aml iawn iawn yr un peth sy'n ysgogi'r cyfan. Sydyn ydw i am ganu'r sacsoffon. Wel, mae'r ffaith fod gennau saxoffon i fod yn gyfrinach, a mae yna reswm da iawn am hynny. Be di chafbwynt yng ngyrfa fi? Wel, yr ateb hawdd, wrth gwrs, ydy deud gobeithio nad ydy o'm di cyrraedd eto. Ond allai i'm deud bod fi erioed wedi meddwl ond mae'n siŵr o ran gyrfa broffesiynol bod sefydlu golwg ar ffaith y bydd o'n dathlu chwarter canrif uh, flwyddyn nesa, mod i a dau neu dri arall wedi llwyddo i wneud hynna, mae'n debyg mae hynna ydy'r chafbwynt. Hoff golofnydd? Esga, ffrefia, sori, fe fi stopio hwnna, feddwl. Hoff golofnydd? Rhag digio pobl dwi'n ei nabod, mae ai am Frank Keating. Y marn i ar wleidyddiaeth y Gymru fodern. Gobeithiol, anobeithiol, addawol rhwystredig, cymysgedd fel yna. Ysgrifennu o brofiad neu o ddychymyg. O brofiad yn benna ond bod rhaid lliwio'r profiad yna fod dychymyg, ac i radda be ydy dychymyg beth bynnag ydy dod a gwahanol rannau o brofiad at ei gilydd. Be ydy sefyllfa'r wasg yng Nghymru? Wel ar lawer ystyr mae, mae sefyllfa hi'n wan iawn iawn Ond yn rhyfedd iawn, dydy sefyllfa'r wasg Gymraeg ddim gwaeth na sefyllfa'r wasg Saesneg, tra bod rhai papurau lleol Saesneg yn dal yn gryf, mae gennym ni'r papurau bro. Ac os medrwn ni adeiladu ar yr hyn sydd gyda ni, papurau bro, Golwg, Barn, y Cymro ac yn y blaen, a datblygu hefyd i'r byd digidol, y dechnoleg newydd, os allwn ni wneud hynna, mi allwn ni fod yn obeithiol. Iaith fyw neu iaith gywir? Wel, y gwir ydi, os nag ydi'r iaith yn fyw, fydd hi'n achywir nag anghywir, felly'r peth cynta' ydi bod rhaid i'r iaith fyw. Reit, atebion sydyn. Newyddiadurwyr neu wleidyddion? Y ci neu'r polyn lamp? Newyddiadurwyr. Papur newydd neu gylchgrawn? Mae'r ddau yn neud pethau gwahanol ond mae rhaid i fi ddeud cylchgrawn. Cadair pethau neu cadair yr Eisteddfod? Wel, mae cadair yr Eisteddfod yn harddach a dwi'n cael ei chadw i. Sut brofiad oedd y gadair i fi? Braf a neis iawn cael dod yma.